Nes i'n ffocin trio meddwi. Dim trio meddwi. Na ddo.
So fe nas di ta? Disgyn mewn i fat? Naci, naci, gron bach. Wy di bod yn siopa dwi, oce? Yn y siop newydd na'n blaena. Dos am siop newydd yn blaena. Oes ma na?
Nagos tad. Yn lle?
Yn ffocin stryd.
O ia.
Ia be be ffwc ti ti'm yn gwylio fi na? Nadw. A ffwcio chdi ta ffycin pric. Chi di ffycin pric.
Gwranda ma' na siop di agor yn Blaenau iawn? Siop be ta?
Siop petha sy ddim yn gweithio. Siop petha sy ddim yn gweithio be ti feddwl? Mae'n gwerthu petha sy ddim yn gweithio ti bo chdi ffycin petha sy ddim yn gweithio ti ddall Cymraeg ta be? Be?
Siop sy'n gwerthu petha ond dyn nhw'm yn gweithio? Ia dyna edes i de? God give me strength. Siop sy'n gwerthu petha sy ddim yn gweithio. Pethau sy yn gweithio i fod, ond ti'n prynu nhw, a dyn nhw ddim yn gweithio. Siop gont. Naci, naci, naci. Ti'm yn gwrando na gwyd. Ti'm yn gwneud sens na gwyd. Be ti'n feddwl ddim yn gwneud sens? Chdi sy'n ffocin thic. Thic? Ia. Ti'n dweud bod fi'n thic? Yndw! Be, jyst bod fi'n methu dall be ffwc ti fel i cachu am? Naci, am bod gen ti tortoes yn dy glust. Sgen am tortoes yn nghlust. Ella ddim, ond wyt ti type o foi sy'n rhoi tortoes yn ei glust? Na, dw ddim. Pam mae chdi jecio pan mudas i wan ta? Ha? Dwi wedi gweld chdi'n gwisgo un o blaen. Ond ffwcio hynny, eniwe iawn. Mae yna siop yn Blaenau yn gwerthu pethau sydd ddim yn gweithio. Ffwc yn lle.
O, ffycin drwsesau i, um, t'wo, siop Steve. Siop Steve? Does am siop Steve yn Blaenau'r Cont, clwyddog. Oes, mae yna. Newydd agor yma honno, fyd, wrth oes dwytha. Ffwc yn lle.
Wrth y parc.
sort of rownd chydig, pasio ffispan wrth yr um, do, ffatri canŵs, lle maen nhw'n gwneud canŵs, de, ti'n ôl y Crocodile Park. Will, ti'n mynd sens? Wel, na fo, de. A oh, fucking mother of German sausage rolls. So pa bethau sydd ddim yn gweithio yn y siop ma ta? O, ti'n gwybod, fucking brwsys sydd ddim yn brwsio, ti'n gwybod, batteries flat, hwyau clonc. Eh? Selo tep sydd ddim yn sticky, bogrol sydd byth yn agor, plastic bags heb anglenni, solfiga rough, ti'n gwybod y type of things? A'r isla sydd ddim yn sticio, ia? Na, na, na, siop rob mae hynna. O. O, be am bysgod air sydd ddim yn ofio to? Mynd to tatys, tortoes yn dy glust a driw i'r ben yn smocio crac. Ti di bod yno do? Esgyn am tortoes yn ymhlust! Nes i'm deud bod gen ti.
O do, nes di! Na, do ddim, deud o fel ebychiad nes i! Fel be?
Ebychiad!
Ti'm yn gwybod be di ebychiad? A chdi tha'n ffocin Gymraeg for fuck's sakes. Dwi'm yn gwisgo tortoises yn 'y nghlust, ia? So, ti dal yn dwat? Anyway, dyna lle dwi 'di bod, iawn? Yn y siop petha sy ddim yn gweithio. Ocê ta.
Be' nes di brynu yn y siop petha ddim yn gweithio? O, switsh gola ddim yn gweithio. I be' ffwc o' chdi isio switsh o ddim yn gweithio? Y gola sy ddim yn gweithio yn ba kitchen 'de? Ah for fuck's sakes. A ges i doorbell o ddim yn canu. Doorbell 'im yn canu?
Ia. Dwi fed up o bobol yn nocio drws bob munud isio ffycin prynu sgarabŵs. Ti'n disgwyl i fi goelio hyn? Pam ti'n flin?
Cos ti'n mwydro a ti'n deud clwydda. Sut fedri di ddeud rhywbeth fel 'na? E? Lle mae dy evidence di i'r cont? Yli, dio'm bwys, cariad ymlaen efo dy stori gont neu wrando arnoch chdi. Stor- stori gont? Ie.
Dwi'n coelio chdi, ti. Sori, sori, hold on dde, hang on munud bach. Stori gont, udas di? Ocê, stori wir ta, for fuck's sakes. Diolch, Gronwy. So, yr oes i'r gloch drws oedd ddim yn gweithio i mewn, de? Fel bod bobl yn canu'r gloch yn lle nocio'r drws, fel bod fi ddim yn gallu clywed nhw, de? Clyfar iawn. Swn i'm eisiau bod yn sarcastig, nag oes? Wel, ar ei weithio ta?
Be'r gloch, do mi foci fod i weithio, nag oedd? Na'r plan. Na, ddo, cos oedd y ffycars wedi cael sbectols oedd ddim yn gweithio yn y siop beth oedd ddim yn gweithio, ond o'n nhw'm yn gallu gweld y ffycin gloch. So how come bod ti di meddwi ta? Dwi'n dod i hynny, Dodo, swn i'n cael chance?
Ti'n ffycin nuts, y cont.
Paid â galw fi'n gont, y cont. Paid â galw fi'n gont, y cont. Paid â galw fi'n gont, y cont. Paid â galw fi'n gont, y cont. Kevin.
Kevin!
Ffwcin hell! Gwranda fama ar ffycin dryngo, seico, maniac, fuck feathered alcoholic, da ni'n werthwyr sgarabŵs. Da ni'n dibynnu ar y Sgaraboo Seasons rownd y ffocin byd i wneud ein ffocin bywoliaeth. Rhaid i ni ddal y Sgaraboo Season, neu da ni methu gwneud ein pres i gadw ni mewn cwrw a drygs am rest o'r ffocin flwyddyn. Mae'n chwechad o ffocin Orffennaf, mae season Uzbekistan yn dechrau fory. Da ni eisiau mynd i'r airport, yn y ffocin heap o fan 'na sgynna ni, efo'r steering wheel yn pwyntio at yn ôl, a dim ond chdi sy'n gallu dreifio'r ffocin thing am bo' gen ti wddw, Ffycin gwd i hw. A ti'n ffycin, ffycin, ffycin, ffycin rags bost o fama heb care in the world! Fel twat, a dim ffycin Kevin, dim ffycin enw fi!
Fuck feathered alcoholic? Ia! Be ffwc mae fuck feathered alcoholic yn feddwl? Ahh! Don't ffycin bwys!

Ti'm yn ffycin gwbod nagwyt? Ha? Ti'm yn ffycin gwbod? Ha! Ffycin twat! Anyway!
O' ti'n trio explainio i fi pam neu sut ar chdi feddwi drwy ddamwain. Dwi'm yn cael chance nacdw! Ma' 'na ryw multi-coloured fuckwit clever clock ace in the arse twat yn torri ar fy ffycin raws i bob munud, oes? O tŷ ta! Tŷ ta be? Be?
Ti isio ffeit, oes? Ha? Tŷ oes ta cont? Gwranda, ond gad fi warnio chdi, dwi'n finely tuned killing machines, 'sti.

Ffwcio di a dy ffycin sign o resos, crankwileiser. Ti'n meddwl bod gennai ofn chdi? Gwranda Santi, cau dy ffwcin geg de a neud y gosbi di. Sut y cont bach? Na neud sŵn hwfr. Fysa chdi mae'n dêr iawn ffwcsin bach. O na na.
Never.
Ti'n gofyn amdani wan de.
Aah! Aah! Na! Na! Oce oce oce oce please please please stopia sori stopia. Ti am fi hafio?
Sut ffwc ti'n gallu neud hynna eniwe? Trade secret mêt. Gwranda wan y cont bach. Dwi wedi sori am mama fi oce? Dyma pam dwi wedi meddwi iawn am fod de y siop gwerthu petha ddim yn gweithio de wedi neud fi feddwi. Yn y siop petha ddim yn gweithio de weithia de ti'n cael petha sydd ddim yn gweithio sydd ddim yn gweithio'n iawn. Ti di golli is di. Gwranda arna i, mae wir, iawn? Ti'n cael petha sydd i fod ddim i weithio de, dyna be di gwaith nhw reit? beidio gweithio, de, sydd ddim yn gweithio, de, achos maen nhw yn gweithio. Pethau faulty, ti'n bo, rei, a bod nhw ddim yn faulty, ti'n bo. Cos es i yna, de, i brynu corkscrew o ddim yn gweithio, de. I ffwcin be?
Ha, i stopio fi yfed. Good point. Gys di corkscrew o ddim yn gweithio ta? Na, ddo.
Be, o'n am un yna? Oedd, ond pan mes i o fo adra, de, oedd y ffocin peth yn ffocin gweithio'n berffaith. Na, gwaith. Oedd y cant, ar efo agor botal. Bastard o beth!
Yn y stiwfa ti do? Do! Ac un arall wedyn do? Do! So faint o boteli ar yr corkscrew agor heb falu? Ffocin llwyth!
Faint?
Ffocin ta deg, yn lle oh, mwy.
ffocin Jesus! Ia, dyna lle dwi wedi bod wen. Nôl i siop gwerthu pethau sydd ddim yn gweithio i ffocin gwyno. Mae gysdi dy bres yn ôl! Na, ddo, oedd rai fi ddwy'n y teil yn diwedd. Ddudas i eitha boi, de. Listen, sais oedd o.

Mae'n dysgu'n iawn iddo fo. Ffocin reit!
Udodd o bath.
Ddudodd o get out of this shop before I call the police. Naddo. Do, man. O, be nas di?
Ffocin ladd o, de.
Shit. Sut?
Ffocin stabio fo yn ei lygad. Efo'r corkscrew?
Na, ar ei ol ffocin falu, oedd yn ffocin gweithio.